Tīmata tātou, tīmata tātou i te pepeha o te ngahere. Ko Tūmanui, ko Tūmanui te whare, wharenui. So i te wā o te pakanga, there was the, the, the war of, yep. of, of the gods. Yep. Ko te pairangi tērā, so ko te pairangi tērā ingoa. Ā, ka mutu i te wā, i te pakanga rātou, ka huna, ka huna a, a Haumie, a Haumie, Haumie Tiketike ki, me a Rongo, Rongomatā, Rongomaraeroa, ki te pito o Papatuanuku.
E, ka, ka huna rāua a, ki te pito, ko te ingoa o te, e, o, o te pito o Papatuanuku, ko Raro Timu, ko Raro Take. Whare huna rāua i ki reira, and koe te wā i tīmata. Kāre, kāre e hira, they didn't have um, their natural um, life source of, of, mea, of, of ira, of essence of uh, um, growing, uh, engari, so they hid, hid in, ki te pito, huna rā ta rāua, ana ka tīmata te ira ki te tipu ki roto i a rāua, so ka tipu te, Te ira a, a Haumia ki te pito. No. Ana ka puta mai te aruaru. A, ka puta mai te aruaru, ka puta mai te kōmaru, ka puta mai te a, pikopiko, ka ērā momo, a, a, ērā momo a, tumutumu o te, o te ngahere. So i tīmata mai te pito. So koira i tuhi i au, a, a, a, koia hono, koia piri. Yeah, so koia te hono ki te pito o Papationuku. Ko te manaaki me te tiaki o, o, o, te, o te piri ki a hono, pito ki te pito, ko te whānau. Pito ki te ngahere, ko tūmanui, uh, tūmatanui, sorry. Tūmatanui. Uh, so tūmatanui. Ai. So ko te hono o, o, o, o, ki taua whare, o Tāne Mahuta. Ai. Uh, so koira tana whare, ko I roto i taua pito, ko Hine, Hine Kōtauariki, so i moe a, ka moe a Tāne ki a Hine Kōtauariki, ko ia te kaitiaki wahine, she's the personified maid of shrubs, ana, ka tipu mai katoa a ngā tau mātua. So ko ngā tau mātua, koira katoa ngā wāhi aruaru ai te kai, so ka haere, Ka haere kuru. Ka koe, kei reira, kei reira te, te wāhi aruaru ai te kai. Ā, ko ngā taumātua, koirā ngā rākau, rākau nui ā Tāne. Ā, ka taumarumaru, ka taumarumaru i ngā, ka taumarumaru i ngā, i ngā aruaru. So, ko Tūmatanui, te whare, ā, ko ngā tau mātua te kai whakamarumaru i ngā tamariki a Haumia. So, i roto i te, i roto i tērā, i roto i tērā whare o, o, o, o te wao, so, ko te wao, kura te iwi, te wao, ā, ko te, ā, Ko te kōhere, te kōhere, te ngahere, koira te hapū, koira ngā manu, koira ngā, koira ngā, ngā, ngā, ngā rara, ngā ngāngara, so ko ngā ngā rara, koira ngā mea rere, ko te ngāngara, koira te mea ngōki. So, ana, koira te, koira te hapū o te, o te, o, o, o, o tō tāne. Uh, Ana ko te taumarumaru, ko te ko ngā tau mātua i tuhi ake ai a te torotoro. Ana koira te, te torotoro a, a koira te torotoro a, a Haumia ki a Tāne. Mm. So i tipu katoa, i te wā tipu katoa mai te pito o Papatuanuku, a raro timu, a raro ta, a raro timu, a raro take, ka tū katoa ngā, Nga Atua i te, i te pakanga. Uh, te pairangi te ingoa. So, and kore te, kore ngā wāhi ka haere atu, ko, ko te pairangi. Te pairangi, ko te haere, ko te pui pui puaka, whakangau puaka. Uh, nā, ka kite rātou i te ātāhua, ātāhua o te, o, o te mahi a haumia. So, oh, ka tū rātou, ka mea, oh, ka hiki katoa rātou ki te, o kāre hoki rātou mōhio wā rātou ira atua. Engari ko Rongo rāu ko, ko Haumi e te whakatipu, whakatorotoro, e iwa rātou a tamariki. Ka tū ngā tamariki, hei ka te whawhai tātou mo te ata, ka heke, ka kite te ātāhu a wa rāua mahi. Na ka heke mai, ana ka noho rātou, ka hui, Ki raro i ngā tau mātua, nā koira ngā whakatipu ahuru, ka hui rātou, ana koira te tā wā ka whakatū i rātou ā rātou whare wānanga, te whare wānanga o Wharaurangi, Wharaurangi, Tūteaniwaniwa, Huakipouri. Ana ka whakatū e rātou ērā momo kāinga ā wānanga, kia rapu wānanga e rātou wā rātou ira. So it's just like um, uh, teaching our kids handing over the, but it's how we hand down that pukenga. Mm. You know, uh, pēhea te, te tuku, tuku whakaiho, tuku iho i ngā tāonga o te pukenga. Whai Kuira kia ko te haumaru o ngā tau mātua i roto i te whare o Tūmatanui, ā, ko te mea nui o roto rā ki te whakatipu i ngā aruaru, ko te āta torotoro, ko te āta piripiri, ko te āta hono piri torotoro i ngā mahi a Haumia kia tika te, te, te whakahiki. Hey, so it's all looking at all of the um, safety things Aye. first. Hey, runga ki ngā mahi haumaru o ngā tau mātua. Always look for the safety thing before they go out hunting. And then always, uh, ko te whakapapa, ko te taheke uh, i ērā uh, tikanga ki a tātou tamariki. Oh, you know, to the next generation. You know, we always uh, looking, so that's the pūrākau, kore te pūrākau, kia marama i te whānau, i te ataahua o te hina kei te, ko te pito o Papatuanuku, mm. ko te wao nui a tāne. So, and if we go back to our hoki tātou ki roto i te whare o, o, o, o Muriwai, Ā, ko te kaokao roa, ko ngā kaokao papationuku, te patternly, ā, these, e toru ngā pūrākau mō tērā kaokao, engari ko te mea tuatahi, ā, koira te, ngā, ngā kaokao o papationuku. So, ko te kaokao o papationuku, ā, pōhiri, ā, pōhiri, ngā kaokao o papationuku, paeke, Tangata whenua, manuhiri. Okay, ka huri, so ka haere maui, ka haere māui tikitiki, so ka haere māui tikitiki te pae, ana ka hoki mai, ana ka haere uh, poroporoaki, manuhiri, tangata whenua. Hey. Te ara, te ara a tāwhaki, Ai. te ara a tāwhaki, ko te ara mihi ki te tangata. Māori tikitiki. Ko te ara ā Tāne, ko te ara karakia, ko te matau ā Māui. Pōhiri ngā kaoka o Papatuanuku. So, i roto i te pūrākau o ngā kaoka o Papatuanuku, i karakiangia e Tiupai. So haere atu, a, a, i te wā o te wehenga, ka makariri ngā tamariki, ma, ma, makariri katoa ngā tamariki, ka karapu haere mō tētahi wāhi, uh, wāhi mahana. And so ka kite i ngā kaoka, and the same thing, same mo e pū ana pāna ki te pito. Ko ngā kaoka o Papatuanuku, ki te rātau, ka karakiangia e Tūpai te whare tuatahi. Nā koe ngā kaoka o Papatuanuku, Ko Paraweranui te ingoa. Paraweranui, so, yes, so we've got Paraweranui, Paraone, Parauri, Parawhenua, the whenua of the tamaiti, Parawhenua mea, uh, ērā momo para uh, he, he hua na te tipu o te tamaiti. And in roto i tērā karakia, i karakiangia e, e Tīpai, was called

Ka puta te werawera. So koirā, ki rapu rātou i te, i te kāinga, karakiangia ki te pohutu kawa, and all of this place here, and it's all, ka tapaina tērā wāhi ko pohutu kawa, te whenua, te, te, te para whenua o pohutu kawa. Kei roto i ngā rara, koira te taiaha tuatahi e tīkina ai e Tāne, i Te Akirautangi, ko Rurutawa, he taniwha, momo taniwha. I roto i tērā kawa, i roto i tērā kawa, te pohutū i te kawa, koira te uru rākau. That story comes from uru rākau, te uru rākau is the dense forests of Taane, kia, so, kia tūpato ka kuhu ana ki roto i te uru rākau. So uru rākau, he uru rākau, he whakawātea tuatahi kia, kia tomo atu ki roto i te uru rākau o te ngahere. Ka, ka mutu ana, tuku i te rākau, karakia mihi. Get your, get your kill, when you say your mihi. Aye. Ka whakaako e waka tamariki, ka tapahi tuna, he kōrero ki te tuna. Pērā i o tātou mate, aye, ka poroporo ake ki o tātou mate, kōrero ki te tuna. E, nā mihi tuna, nā mihi ki a koe, nā i hōmai kia ora mai taku whānau. Ko te tuku rākau, he mihi, he mihi ki te kai. Just like that mea, he ana i te ingoa o te rua, movie rā. Oh, the last of the Mohicans. Hey, yeah. I give you life to the, to the, to the forests. Ta whai nei, te, ta, ta whai, te, te koro koro. Ana hepe, koira te, te tuku i te rākau, he tuku i te mihi uh, nā tāne i whakaaru aru ake ai te ora o te whānau. Mm. So, and koira, yeah, koira te, te whakauru rākau, karakia whakauru rākau, uh, te, whaka, te uru tō mai i te, i te kai. Me urutō mai te whare, urutā mai te ora o te whānau. So ērā momo kupu, he tukutuku, he torotoro, he hono, he piri. We have to, this is the key to Polly's, the key reo. Kei roto i te ringaringa te ora o te reo. Ae. Ki roto i te ringaringa. E hanga, hanga, i tā Manuhiri, hangaia he reo e taea te kōrero i te pūrākau o ēnei mahi, te, te whakaringaringa i te reo, ai, whakapapa i te reo, taheke i te reo, tuku whakaheke. Ai. Ai. E, kupu iti, ne, ne, hea te tikanga o tēnei, āta haere. Hea tikanga o tēnei, Āta titiro, he kupu whakaheke pērā mō te whakangau poaka. Hanga ki o hangaia ētahi kōrero, kōrero ki ngā tangata o te puihi, he aha te mea tuatahi e tū ka whakarongo, hai. E tū ka whakarongo, ka tū ka tana tamariki, e tū, whakarongo. Hei, whakarongo ki te taiao, oh. tētahi mea pērā, e, e ngataia hei tōna wā, he ka whakapapa haere i te, Kōrero o raro timu, o raro tangata, raro timu, raro take o te pito o Papatuanuku, ngā kaoka o Papatuanuku, e, e, ka tae te whakaora i te ngahere me te whare, e, o te mua o Ngai Tamanui, o, o Rongo Whakaata, e, ka tae te, oh, nei, nei, ko te ara Māui tikitiki, ko te ara Taawhaki, Ko te ara a Tāne, ko te matau a Māui, ko te karakia. Hei, huri maui ki roto i te whare, he mihi. Huri matau i roto i te whare, he karakia. Hei, ka haere ana ngā boys, hei, porohita. Ai. Mihi ki te, hei, hei, oko ra whā, I was need oko whā, good buzz, hei, ka, ka haere maui. Karakia, we ought to have a turn ki tū te karakia, me kai matau. Pēpere matau, so it's the circle of life. Hei ko te ara o te ora, o te tangata, o te whenua, o te taiao. Ka, yeah, ka rongo, ka rongo ngā, ka rongo, ka rongo te ngahere i te tapuwae. Ai te wairua, ai instant, instant spirituality, bang. Mm. Ai spiritual impact, indigenous impact, boom. Uru tū, uru tō, uru tā, te iwa tātou tamariki.

Hey, if I fuck a papa too, then we can, we'll pass down. Mm. Then we can go tū whakarongo, whakarite i ngā tāonga, hey, uh, uh whatever the whakapapa is. Hey. Wai tō tātua. mm. Tū tika kumuru te taraka. whatever it is. Yeah. Ah, ka pai, ka pai.
Yeah. Pātai? Yeah, pātai tāku. So, uh, whai whahaere i te, uh, i ngā mahi whakeritenga, nā te, te tuku rākau, yeah. so timata te karakia ki te taha matau, nā te mea he karakia, he, he, he, he karakia kia, kia, kia tāne, kia haumi, so tuku te karakia te taha matau, ā, te wānga tai, you know, i te putanga atu i te ngahere, arā te, ā, sorry, te, te uru rākau, tīmata ki te ka, taha matau, te tuku rākau, ā,
Maui. tīmata ki te taha Māui. Yeah. Hei te tika? Yeah, yeah, yeah. So, very well. Anei te, anei te tio. Ai. Nā tia, kei konei mātou, ah, ka mea rātou,

Mai te wā ki, ka tae ki reira i ngā wāhi katoa. Ko te mea nui, ko te mea nui, ko te, ko te taki i te karakia. Taki. Hei, ko te taki i te karakia, kore te mea nui. Kia mau e wā tātou tamariki, oh no, no, Jeremy, ka, no, ka ara tātou te haere, kia tika rāno tō, tō pito. Ai. Kia ū rāno tātou, me mau ki, me mau ki ēnei tikanga. Mm. Ui. Ui. Ui.